Бүген мин сезне татар халкының бик тә үзенчәлекле, бик тә кызыклы бер уен коралы белән таныштырып китәргә телим. Шушы уен коралы ятаганны э, уйный башлау өчен моңа үзеңнең бөтен җаныңны, тәнеңне бирергә кирәк. Чөнки бу уен коралын яратсаң гына, ул да сиңа нәкъ шундый ук җавап бирә. Бу гомум төрки уен коралы. Бик борынгы чорларда ук э, бу уен коралларын димчеләр, шаманнар уйный торган булганнар. Һәм шушы уен коралы белән алар камлау оештырганнар. Шушыга кушылып, шушы уен коралына кушылып, үзләү әйтә торган булганнар. Һәм төрле патриотик каһарман җырлар җырлап, дастаннар, бәетләр әйтеп, менә шушы уен коралы аларга булыша торган булган менә шушы җырларны башкару өчен. Хөрмәтле тамашачылар, таныштырып үтәм, Ринат әфәндене таныйсыздыр инде. Әйме, Ринат әфәнде ул безнең данлыклы Сорной фольклор ансамбленең җитәкчесе. Бездә кунакта бүген, әйме, Ул шундый мәхәббәт дип әйтер идем, уен коралы алып килгән. Мондый уен коралының әле безнең студиядә булганы юк иде. Ул безнең ятаган дип атала. Ринат абый, ни өчен ятаган? Ятаган сүзе ятаган, җитаган, җиде аһәң, җиде кыллы, җиде тавышлы музыка уен коралы дигәнне аңлата. Элек бу уен кораллары җиде генә кыллы булган. Икенче төрле әйтелеше тагын әле бу уен коралының ятып торганга күрәме, ятуган э, дигән э, атамасы да бар. Бәлки ул аның кайсысы дөрес, кайсысы э, дөрес түгел, әле аны бик ныклап өйрәнергә кирәк. Гомумән бу уен коралын әле өйрәнергә кирәк, чөнки без әле моның ничек төзелгәнен дә белмибез, әле кылларының көйләнелешен дә белмибез. Чөнки Э, менә бу соңгы елларда гына да шушы уен коралын казак халкы да э, торгыза башлады хаккаслар торгыза башлады э, менә без татарлар тотындык инде моннан 20 ел элек үк инде бу уен коралын торгызырга тотындык менә әле бу өйрәнү стадиясендә ә шәхсән сезнең кулга әлеге ятага ничек килеп эләкте Мин Арча педагогия училищесында эшләгән вакытта ятаган турында кызыклы гына истәлекләрне укыган идем инде. Татар халкында шундый уен коралының булуы турында. Маслов, Ратловның, Палласның истәлекләре бар ятаган турында бик кызыклы гына. Һәм шунда без Арча педагогическисында хезмәт укытучысы Ринат Алмаев дигән Укытучы белән безнең дустыбыз иде инде. Шуның белән без шушы ятаган дигән уен коралын үзебез белгән кадәресен э, кулланып ясадык. Һәм без аны үзебезнең ансамбльдә уйный башладык. Гөсләләр куштык, шушы ятаганны куштык һәм кыллы уен коралларыннан менә дигән уен э, ансамбль килеп чыкты. Менә шулдан соң Казанга күчеп килдем һәм Казанга күчеп килгәченнән э, республика фәнни методик үзәгендә эшли башлагачыннан бу уен коралы мине тагын да кызыксындырды һәм мин шуннан соң Казахстанга бер гастрольгә баргачыннан андагы э, осталар белән сөйләштем дә шушы уен коралын Казахстан осталарыннан эшләтеп кайттым. Һәм алар миңа ике ятаган дигән уен коралын ясап бирделәр. Менә шуның белән безнең бу ансамбльгә килеп керде һәм без аны булдыралган кадәр кулланабыз. Э, радио э, фондларында безнең язмаларыбызда саклана бу уен коралы белән башкарып җырлаган. Менә без уен коралы турында бик күп сөйләштек, әле тавышын ишетмәдек. Бәлкем аның тавышын да ишеттерик безнең тамашачыларга. Бу уен коралы шулкадәр э, Матур тембрлы. Безнең татар халкы бит инде ияләнгән курай, кубыз, тальян гармунга. Менә шуннан бүтән без уен коралын белмибез. Э, һәм э, ни дәрәҗәдә э, әле без аны кабул итүебез дә ничек? Чөнки уйнап күрсәтергә кирәк кабул итсен өчен. Ә без әле бик үк уйный белмибез. Шул ук чиратта мин үзем дә бик үк яхшы белмим бу уен коралын. Һәрхәлдә, мин сезгә аның тавышын ишеттереп күрсәтермен. Э, искиткеч кызыклы уен коралы. Тимбрына игътибар итегез әле менә. Нинди матур тавышлы уен коралы.

Менә төзелешен дә берничә сүз белән аңлатып китсәгез иде. Ратлов яза. Шушы ятаганны ул очраткан Оренбург татарларында һәм ул аны якынча сызымнарын да сызып калдыра, үлчәмнәрен дә әйтә. Бер метрда 8 сантиметр озынлыкта Җиде кыллы яткан тагаракка охшаган уен коралы дип ул шушы уен коралына характеристика бирә. Аның җиде кылы булган инде ярар, җиде кыл. Ә инде яткан тагарак дигән, димәк, бер ягы аның ачык дигән сүз. Ятаганга характерлы әйбер, менә аның менә мондый мендәрчекләр, күтәрт, күтәртмәләр бар. Элек э, баулы ике башыннан кылына тарттырып бәйләп куйганнар да, менә шушы күтәртмәләрне шудыртып йөртеп, тоналис тавышларга кили торган булганнар. Бу э, бик кызыклы әйбер. Э, безнең татарның бүтән уен коралларында мондый алым юк. Э, бик ни, менә шушы чыганаклардан, шушы истәлекләрдән чыгып, бу уен коралының төзелешенә күпмедер характеристика биреп була. Һәм без инде шушы әйберләр буенча һәм менә бу уен коралында э, ясадык. Әмма менә бу өске тактасына без моның такта куйдык. Һәм тавыш сүздә юк, бермә-бер яхшырак көчәя. Менә без такта дип әйтеп киттек, мин беләм, э, уен коралларына бик каты корыган име, сыйфатлы гасырлар аша узган материал файдаланалар. Әйе, әйе сүздә юк. Э, Чөнки төрле агачтан, төрле тактадан аны ясап мөмкин түгел. Аның үзенең технологиясе бар. Яхшы тавыш чыгарам дисең икән, аның бөтен технологиясен үтәп эшләргә кирәк. Элек ул сүздә юк, бик авыр чорлар булган, менә бу торгынлык чорлары, коллык чорлары күпмәничә гасырлар буе булган. Ул вакытларда Мондый яхшы уен коралларын берничек тә сыйфатлы уен коралын ясап булмаган, бернинди мөмкинлекләр дә булмаган. Шуңа күрә аны менә өстәлләрен дә шулай ук такталардан, җыен теге бик үк э, сыйфатлы булмаган материаллардан ясаганнар. Сүз дә юк, мондый уен коралларының тавышы инде бик үк көчле түгел, бик үк әйбәт түгел, бик матур түгел. Әмма бу э, уен кораллары ул э, этно уен кораллары дибез инде. Э, Алар үзләренең менә шушы берчә генә булса да, сыйфатлы булмаса да, сокланып калулары белән кадерле. Ә инде бүгенге көндә безгә уйнаучыларга, артистларга э, сыйфатлы, яхшы затлы уен кораллары кирәк. Менә бу уен кораллары шулай ук бүгенге көндә бик проблема. Моны ясаучы иң беренче осталар юк. Менә күрәсез, менә бу тактаны э, өстен тактасын гына ясау өчен дә нинди зур күләмле материал кирәк. Аны сүздә юк, хәзер инде технология бик яхшы, клей белән ябыштырып, әйбәт итеп, эшкәртеп, матур итеп ясыйлар. Менә менә менә бу ятаганны безнең Казан шәһәрендә Таһир Вәлиуллин дигән оста ясады. Һәм ул мондый бер унлап ятаган ясады инде. Ә хәзер менә соңгы вакытта бу ятаган ясау өчен Йошкарла каласында Гәрәй Максумҗанов дигән җегет эшли. Татар җегете искиткеч яхшы сыйфатлы матур ятаганнар ясый. Гөстәләр ясый. Менә бар ясаучыларыбыз. Әле алар тагында булырлар иде, әгәр дә бу уен коралына сорау булса. Сорау дигәннән, менә сез үзегез дә Сорной ансамбленең җитәкчесе, әйме, үзегезнең чыгышларыгызда ятаганны файдаланасызмы? Без аларны өлешчә, менә элек безнең иҗат концертлары була иде сәхнәләрдә. Менә моннан әле дүрт еллар элек кенә дә без нинди бөтен республиканы йөреп чыктык. Э, Иршат Валиев белән һәм э, үзебезнең Сорнай ансамблен тагын да баетып, э, халыкка менә ул вакытларда без гөсләләрен дә, ятаганнарын да бик матур итеп сюжетка салып кулландык. Ә гомумән менә халыкка, әйме тамашачыга менә әлеге төрки борынгы уен коралларын җиткерүдә проблема бармы? Менә ничегрәк фольклор ансамбле җитәкчесе буларак та әйтегез әле. Сезне Зур майданнарга чакыралармы, әллә кечкенә майданнаргамы, гомумән игътибар бармы халык уен коралларына? Игътибар искиткеч дип әйтер идем. Менә без соңгы вакытларда хәзер инде әйтик никах, туй, туристлар белән эшлибез. Зур аудитория түгел, алар камерный э, не, э, коллективлар, ә, чыгышлар. Ә инде зур сәхнәләргә килгән вакытта, зур сәхнәләрдән менә бу уен кораллары белән э, чыгыш ясау читенрәк. Аларны барыбер сәхнәдән була әле. Ә менә бәйрәмнәрдә, урамнарга чыкканда, мондый уен коралын күтәреп чыгу инде булмый. Ә инде э, заллардан, сәхнәләрдән уйнаган вакытта бу уен коралын искиткеч матур итеп, мәсәлән, казаклар э, шул кадәр матур итеп менә бу уен коралларын э, кулланалар, күрсәтәләр. Хәзер бит микрофоннар куеп була, э, көчәйтеп була тавышларны. Ринат әфәнде, менә сез әйттегез казаклар дип, әйме? Ә менә татар күрсәтә беләме үзенең милли байлыгын? Юк, күрсәтә белми. Э, чөнки беренчедән безнең э, аны күрсәтерлек затлы, яхшы сыйфатлы уен коралыбыз юк. Икенчедән, бу уен коралы әле э, алда әйтеп тә киттем, бу әле ахырына кадәр камилләшеп беткән уен коралы түгел. Моны әле тагын да ясарга кирәк, өйрәнергә кирәк. Менә үзенең менә бер остаханәдә, лабораториядә моның белән. Мин менә узган ел шушы хәлләрне көйләү өчен ничектер тәртипкә салып булмас микән дип мәдәният сәнгать институтына укытырга бардым. Ректор чакырып китерде, кабул итте, бик матур, бөтен мөмкинлекләр ниләр бирделәр. Әмма ләкин моны студентлар да теләми һәм Укытучылар да теләми. Аларга кирәк түгел бу әйбер. Бәлкем аның практик ягын да кайгырталардыр. Менә сез әйттегез бит инде, күтәреп йөрергә дә авыррак, анары бик нәзберек, моны көйләп торырга кирәк. Менә алай дияр идең, мәсәлән, Алмата консерваториясендә күп студент укый. Астана хәзер инде Нурсултан студия э, нинде консерваториясендә күпме студент укый. Э, Хакасиядә моның үзенең кафедрасы бар. Чытхан дип атала аларда. Менә күпме кеше, мин алар белән элемтәдә торам. Укыйлар ич, йөртәләр ич. Безнең бездә генә андый ни юк бит инде. Менә ничә килолы баяннарны да күтәреп йөриләр безнең җегетләр. Аны гына булса уйнарлар иде, әмма ләкин кызыксыну юк. Андый әйберне яшьтән тәрбияләргә кирәк. Бездә бер ятаган гына түгел, нәкъ шундый ук хәл думбралар белән дә, шундый ук хәл Тальян гармуннар белән дә, бөтен төрле уен коралларында да. Ә сез үз белгәннәрегезне яшьләргә тапшыру мәсьәләсендә ниндиерәк эшләр эшлисез? Менә әйтеп киттегез, институтта укытканыгызны. Әйе, мин бик тырышам ул әйберне. Ничектер балаларга, мәктәпләргә менә концертлар оештырып карыйбыз. Шулкадәр теге балалар яратып карыйлар, бөтен нәрсәне сөйлибез, күрсәтәбез, менеп уйнап карыйлар һәрберсен. Э, җиңелрәкләрен тегесен монысын бик теләк зур бик теләк зур әмма ләкин аның өчен иң беренче чиратта бер кеше генә бер нәрсә дә эшли алмый бер кеше менә мин мәсәлән урын бирсәләр мин укытыр идем укытыр идем мин һәм мин тагын әле үземнең укучыларымны әзерләр идем ул укытучылар э, тагын булачак э, яшьләр белән эшләрләр иде Ренат әфәнде, без бүген күп сөйләштек. Бәлкем,